Аҕыс иилээх-саҕалаах, атааннаах мөҥүөннээх, айгырыын силик аан ийэ дойду айылгылаах алын далбарыгар, кэскиллээх киэҥ киэлитигэр айыллан үөскээбит, арыгаһыттан тэһииннээх, аһыныгас санаалаах айыы дьөһөгөй аймаҕа Орто, улуу дойду уруйдаах уорҕатыгар олохсуйан үөскээбит, көхсүт тэнтэһииннээх көмүскэс санаалаах күн өркөн дьонноро урааҥхай саха удьуордара үкэр куйаас түһүүтэ тоҕойдоох сэргэ туруоран туораах кулун тутан Ытык биэттэн кымыстаан, араҥас чэчири айгыратан, ыныы чыычаах ыллыыр, күөрэгэй чыычаах көрүлүүр, тылбай ырыа ыҥыырдаах, төрүт төлкө төргүүлээх, кэлэр кэрэ кэскиллээх, лөглү бөҕөттөн төрүттээх, бөрө бөтүннэр удьуордаах, бөтүнүм ытык сиригэр ыһыах күнэ үүннэ. Ытык ыһыах арыллыытын сиэрэ ситтэ, туома туолла. Сэттэ айыы сэлэлиир, аҕыс айыы аарыгырар, айылгылаах ыһыаҕын айхалынан арыйдахпыт буоллун. Саха таптыыр үҥкүүтүнэн, оһуохайынан уруйдаатахпыт буоллун. Арылыйар сүүрүктээх, анаарыйар хочолоох, арыый саһыл сыһыылаах Амма эбэбит кытылын өҥөйөн сытар бүтүнүн ытык сирэ бүгүн саас үйэ тухары сайдарга аналлаах сарсыҥҥылаах Аммабыт улууһун
Айхал, Айылыатым, Айылыатым намалса. Аҕыс иилээх-саҕалаах аан ийэ дойдуом. Аан ийэ дойдуом иччитэ аан улахчын эбэ хотунуом. Сирим-дойдум иччилэрэ, сир түннүктэрэ улуу кырдьаҕастар. Көмүскэс санаалаах хотун эдьиийдэрием. Бүгүҥҥү ааттаах бүтэй маҥан күҥҥэ айыы киһитэ буоламмын үөһээ үрдүкү айыыларбытыттан сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн, хоодьуоктаах бэйэбит хоҥкуйан, тоноҕостоох бэйэбит тоҥхойон тураммыт көрдөстөхпүт, ааттастахпыт буолуохтуо. Үөһээ үрдүкү айыыларыам бу туох туһуттан көрдөһөр-ааттаһар эбит диир буолларгыт, бүгүҥҥү бүтэй маҥан күҥҥэ эһиги киэҥниурбутугар аал уотуттаҕырыы алгыс тылын этээри алгыстаан ахан эрэбиэн. Үөһээ үрдүкү айыыларыам Сыыһа-халты, саҥара иҥэрэр эбит буолларбын көрө-көрө көрбөтөҕө, истэ-истэстибэтэҕэ буолун диэммин, көрдөстөҕүм буолуохтуо. Аал уотум иччитэ, бачча-бытыык, дьаҕаллаах дьабадьы, саалыыр дьанчык, чүччэ кыламан, хатан тэмиэрийэ умай-умай. Үөһэ туттар кэҥсигиим, аллараа туттар кэҥэрдиим. Үрүн сылгы сиэлинэн күөмэй туттаҕым буолуо. Үөрүүн-көтүүн күлүм аллайыт, мичик аллайыт, үөһээ үрдүк айыыларыам туох-туһуттан көрдөһөр-ааттаһар эбиттиир буолларгыыт, үүнүүлүүр бүтэй маҕан күҥҥэ үрүн тунах ыһыах бытыгар үөһээ аартагы дабайарбар күүс-көмө буолуом диэммин көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буолуохтуун. Айыы дьонун айан биэрбит айбыт айыыһыппыат. Айыы дьонун арчылыы, араҥаччылыы сырыттиэммин, көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буолуохтуо. Эдьэн иэйиэхсиппиэт. Иэйэн-буойан тураммыт эҕэрдэбитин тутуй да лаппаҕар саныылаах, түөрт түөрэн туйахтаах, оҥочо кутуруктаах, чөрөгөр кулгаахтаах сылгы сүөһүнү айан биэрбит айбыт айыыппыат күлүү дьөһөгөй тойонума. Ампорун санаалаах хоһуун айыы дьонун айа турар хотой айыы тойон баҕа. Хорсун хоодуот санаалаах хоһуун айыы дьонун айа олор диэммин көрдөстөҕүм ааттастаҕым буолуохтаах. Сүллэр этин сүгэһэрдээх сүүнү күүстээх дьылҕалаах сүн дьааһын айыы тойон баҕа. Айыы дьонугар уйгулаах олоҕу быйаҥнаах дьылаанаа диэммин көрдөстөҕүм ааттастаҕым буолуохтума.

көрдөстөҕү-мааттастаҕыҥ буолуохтуо үүт-таас олбохтоох үкэр куйаас сайыҥнаах күн айыы тойоно үрүн аар тойоммот айыы дьонугар улаах олоҕу ыйыҥнаах дьылы аны отут диэммин көрдөстөҕүм-ааттастаҕым буолуохтуо бу уйгу ыйылаһыахпыт үрүн тунаһыһыахпыт айыы дьонугар саамай дьылбытын бэлиэтиир кэммит буолар